عجیب منظر ہے رب دی رحمت کو بندہ ٹرنا ودا سکھیں عجیب منظر ہے رب دی رحمت کو بندہ ٹرنا ودا سکھیں دے پتہ نہیں خود تے یا ذات تے ربی تے کوئی احسان لئی ودا ہا پتہ نی خود تے یا ذات ربی تے کوئی احسان لئی ودا ہا۔ اے کم ہے راہب جو رب دی رحمت کوں بندہ موڈھے تے چائی ودا ہا۔ اور ہک بیا شعر کہ اساڈے معاشرے دے وچ ہر ہندو تے بولیا گئے شعرا نے بولی صرف ہک شعر کہ پتر دی کالکھ توں کئیں آکھی اپݨی دھی کوں وار ݙیویں ہا۔ پتر دی کالکھ توں کئیں آکھی اپݨی دھی کوں وار ݙیویں ہا۔ غیرت تاں ہئی دھی نہ ݙیندا پتر اپݨے کوں مار ݙیویں ہا۔ مہربانی غیرت تاں ہئی دھی نہ ݙیندا۔ پتر اپݨے کوں مار ݙیویں ہا تے ایویں ݙوڑے مرشد کے دعا لڳسی بھانویں نہ لڳسی جے نکھتی کہیں دی آہ لڳسی دعا لڳسی بھانویں نہ لڳسی جے نکھتی کہیں دی آہ لڳسی ول سکھ صدمات دی جنگ تھیسی

میݙے پیر تاں راہب سڑ ڳئے ہن اڄاں آہدے بھوئیں کوں بھاہ لڳسی ہک ٻیا ݙوڑا سݨ سوکے ناں ݙسدے ہیں تیݙی نیکی وچ ݙاہوں سے پریں در کہ ناں اپݨے پاپی پاپ وچ ہیں اوݙوں پچدے ہیں ایݙوں کھٹدے ہیں ناں تول وچ ہیں ناں ناپ وچ ہیں ایݙوں نکھڑے ہیں اوݙے رل نئیں آئے ناں چھاپے وچ ناں چھاپ وچ ہیں کئیں جاہ تے راہب رل گے ہیں نہ تائیں وچ ہیں نہ آ وچ ہیں مہربانی مہربانی کئیں جاہ تے راہب رل گے ہیں نہ تائیں وچ ہیں نہ آ وچ ہیں تے ساکو جگ آہدے نیوے او جوگی اساں آہدوں ظرف زیاں تھی گن ہر ظرف دے وچ کم ظرف آ گئے کم ظرف تے ظرف ایاں تھی گن ہن تار اوہے وچ مرلی دے نانگیں دے بین ڈودھیاں تھی گن اسا راہب جوگی اوہے ہیں نانگیں دیاں نسلاں ویاں تھی گن مہربانی مہربانی کمال مہربانی میں نازم تھوڑی جی ان دے بعد سارے حکم دی تامے کہ جے گن نال گن تے گنی دا ہے کہیں کوں تاں گݨ ٻہہ گݨی دن گما نئیں گݨی تے پتھاری دے قابل جے سمجھا کہیں کوں تاں لاٹھے سخیلیں دے تھاں نئیں گݨی دے مہربانی سیں اے تاں یقین ہے یقین تاں ایمان ہے اپنے ایمان اچ بے شر نئیں سٹیں دے سٹیں دے تے چا چا تے باہروں سٹیں دے تے چا چا تے باہروں اندر نئیں سٹیں دے ٹنڈکیں دے ہوٹے پنݨ نئیں چھڑیندا تے پتھریں دے ݙر توں شہر نئیں سٹیندے مرادیں جاں دعائیں جے پوریاں نہ تھیون تاں آسیں دی مسجد دے در نئیں سٹیندے پہاجیں دے ہوندیں محبت ونڈیندے پہاجیں دے جھیڑیں توں ور نئیں سٹیندے پندھیڑو دے پیریں دا پندھڑا گھنڑیندے پندھیڑو دے منہ دے گھراں نئیں گھنڑیندے پتھاری دے قابل جے سمجھا کہیں کوں کلا تھے سخی لیندے مہربانی سی مہربانی چلو شکر ہے اتنی دیر دے بعد الاپ دیو ایہا وی تہاڈی مہربانی ہے حالانکہ کمال شعرا پڑھ گن بہرحال تہاڈا احسان ہے جیہڑے میں توں بعد آون آلے لوگ ہن

جتھاں ساکوں ساڈا یار مل دے نہ کوئی کدی ساد نال کاوڑ اساں کہیں کو سجن بنا تے جے اپنی مجبوری دس کھڑو سے دس کھڑو سے تبے ݙیہاڑے ساکوں خریدݨ کیتے او پہلے بازار ملدے نہ کوئی کلیسا دے نال کال کمال کمال نہ کوئی مسیتیں تو پیار مل دے نہ کوئی کلیسا دے نال کاوڑ اے ہار جیت عجب فریق

لائم سرخی تاں ٹردے ہوئے میں پاتا ہے کجل ٹردے کنگھی کیتی تاں ٹردے ہوئے ڈتے والے کو ول ٹردے نہ پیرے پا سگی جھان جھل میں سارا دین گھمی بیٹھی